Keimah ka min cu Mercy Wang Sin Sung ka si. Uh, ACN in kan si. I hi bantuk in na caan ṭhan kan pek ta kan i lawm tuk. Uh, anu si bika zangfahnak ten na chuah kenak le na siang kainak an chim kho hnga maw? si. Kei zong lunglawmnak tampi ka ngei. Atu bantukin Australia Chin Network program tlaitu pawl he tonnak caan ṭha bantukin ka ka lawm. Keimah ka chuahkehnak khua hi Thau khua, Thantlang peng a si. Hi ka siangkainak hi Hakha School in 1975 ah ka dih. Cu hnuah tangsa ka ṭuan i Rangoon i MIT khin BTA le atu cu MDiv an timi BDK ka dih. Cu hnuah Prince Ran Deal Elizabeth Samury, usa ah Master of Theology kha ka dih. Cu hnuah United Theological Seminary, Dayton, Ohio in doctorate. ka dih mi cu cu a cacawn mi cu si. Le cu bantuk pin ah ka cawn mi pakhat tu cu sizung te hna i pastor ṭuan ning mizaw he i chawnhbiak mi ti bantuk chaplei si kha zunit panga hrawng cu ka dih ve cucu a hlei in a kum in ka lak i ka cawn ve mi si.

Pastor ka ṭuanpi hlan rian dang he ka nei lo ka ti lai. A hlan ah cun cozah rian cu kum sarih, kum kua kan ti lai chaplet ka tuah he cun ka ṭuan i cu hnu ah cun pastor rian ṭuan an van kau ve tikah khan vai ah uh, pastor rian kha 2005 in thong hnih le kum nga in ka thawk ṭhan le tu tiang kha pastor rian ka ṭuan. Uh, zaangfahnak tein US eh, zeitik kum siseh dah na phak? Thongkhat le zakual a sawm kua kha tah. Chin Baptist Church nan i hruaining te, nan tungtlang te pawl, nan thazaang, nan kalning le nan i timh dingmi hi na sin hun chim kho hnga maw? Chin Baptist Churches usa nih kan i timhmi le kan hruaining cu atu ahhin hruainak hi nawlngeihnak sangbik timi cu Board of Management a si le Khrihfabu cio nih van thlahmi Matu a van tang ahcun Board of Trustee ti si Khrihfabu member zahnih a cung i nih kuzale pahnih palai pahnih an thlah. Le cucun member zahnih i a tanglei nih pakhat an thlah i cu Board of Trustee cu kum fate meeting tuah in business meeting a tuah i rianṭuan ding a ceihtu an si. Le kha bantuk vialte rianṭuannak tak a tawlreltu hi Officer Council tin kan um. President, Vice President, Executive Minister, cun Assistant Executive Minister Treasurer, Assistant Treasurer tiin officer paruk an um. Officer paruk nih khan rianṭuan ningcang le rianṭuan dingmi le rianṭuan lai dingmi le rian kan ṭuanmi kha a tlamtlin khawh ding kha BT nih biakhiahnak tuahmi paoh tlamtlin ding khan kan i zuam. Le cu ahcun Executive Minister cu executive power kan ti lai cu ka ti, hruaitu full time i ka ti, riantuantu bik cu si. I mah i nan i tinh bikmi cu? Kan i tinhmi hi vei ah US ram chungah Khrihfabu i hawikomhnak, i komhnak ngei in Pathian rianṭuan hi si. Kanmah lakah rianṭuan ding a herhmi tampi um. Tuchan ahcun kan fanaule tiang zong kha Pathian he pehtlaihnak ngei kho dingin ram chungah cucun thih lo tikah, thih lo kan ton tikah i bawmhnak ti bantukin relief fund te hna kan tuah. Le khakha vai ahcun rianṭuannak caah hin Khrihfabu atu ahhin sawmruk le panga kan um i atu ralaimi kum thar cu sawmsli kan si men lai. Le cu nih cun Cheukhat cheukhat kan hmuhmi i five percent zakhat ah panga in pehtlaihnak kan tuah cucu rianṭuannak caah kan hman le cucu kan rianṭuan timhning cu usa lawng si loin vuleicung Laimi Chin-Chin dang kha van sawm i Lairam ah rianṭuan ding zong kan i tim i kha kong cu tampi a um caah khan nan thei duh si le kan i chim ṭhan te lai. Kan i lawm. Chin Baptist Church USA dirh khawhnak ding caah hin thawng kan theihmi cu nangmah hi biatak tein hnawhtu le a ṭangmi a si tiah ACN nih kan theih i cucu a hmaanmi su maw asiloah mu zeitik zeitluk tiang dah na rak ṭan? Rianṭuannak kong ahcun vei seh. Kha bantuk i keimah muan bik buainak khan cun vei ah a ṭha hnga lo rete. Hi bantuk rianṭuan cu zapi te kan i hlumnak a si. Le zapi te ṭuanṭi khi si ko le sihmanhsehlaw vei ah hin Lai Seminar a voihnihnak Dallas, Texas ah hin kum thong hnih le kum khat ah hin vei nih Lai Seminar upa pawl nih Nitlaklei ram i Lai Khrihfabu timi kong kha ṭial law an ka ti. Cucu ka ṭial le Lai seminar ah presentation ka tuah. Le ba cu kan tuah khawh in vei ah ka cu lio cu Khrihfabu kan tam lo. A um chun te pali nga kha i komhnak ka tuah seh rianṭuanṭinak timi kha Vei Chin Baptist Association of North America timi hin kan rak thawk. Cucu kan thawk i kei kha convener ah tawlreltu in ka thim. Cucun tawlreltu in ka thim i kan van kal, kan van kal i a herhmi vialte kan van tuah i committee cu kan um i cucun vai ah atu bantuk i Chin Baptist Churches USA timi hi Chin Baptist Fellowship of America timi men in rak tuah hmasa sih tihi a hnu ah 2004 ah kan rak tuah i cucun a min kan thlen hi cu 2010 ah civuipi kan tuah ahhin Singapore Churches USA tiin kan ti. Mm. I mah CBC USA i mu nan i hruai ning tungtlang ca zedah nan si bu tha? CBCUSA nih tungtlang phunghrampi a ngeihmi cu Lairam ah Laica, Laiholh, Lai nunphung ca a rian ṭuanmi cacc he rian a ṭuan lai ti a si. Laica, Laiholh, Lai nunphung cu ṭhanchonak ca ding ai tim lai. Pathian ram ca rian a ṭuan lai ti a si. Le cucaah cun Pathian ram ca rian ṭuan kha kan i tinhmi si bakah Laica, Laiholh, Lai nunphung ṭhanchonak, kha kan i timhmi si. Na cucah cun cacc he rianṭuan lai ti kha kan leh caah kannih kha khalei ah biatak tein zaang kan chuah, zaang kan la. Kan lawm. USM Rang Baptist Khrihfabu hna le CBC ti nan i pehtlaihnak le anmah lakah zei dirhmun zeitindah nan i dirhmunnak si? Atu dirhmun in cun American Baptist Churches usa hin pehtlaihnak kan hawl lio si. le pehtlaihnak timi hi rak har pah. American Baptist Churches ah hin Regional Baptist Convention sawmthum panga a um. Cu bantuk level in pehtlaihnak tuah dingah kan kawl hmasa nain tu hi si khawh dawh a si lo. Zeicah tiah cun an tuahning kha rak ka dang, a phungphai in tuah ngai dang. Le cucah cun kannih nih hin associate ministry tiin pehtlaihnak ngei ding in kan i tim deuh pah le sinain cucu process a si i kanmah local churches cio nih American Baptist churches a kan pehtlaihnak kan nei i khani khan zei kan ti lai hi direct cun American Baptist churches ah pehtlaihnak kan tuahmi nih khan an sinah rianṭuanṭi cu kan si ko le sihmanhsehlaw a bumi nih van tuah awk ca ding ahcun mah kha kan i pehtlaih khawhnak level ah organization kha i thim in tuah kan hau. CDC USA ahante Laimi Khrihfabu a lut rih lomi Bu Sri Bu Restaurant tin kan thei hman maw? CBC USA ahhin Laitlai Chin Khrihfabu paoh i tel hna selaw ti cu kan sawm i si. Lairam i CACC i ai telmi paoh cu an i tel awk si, kan i sawm awk si tiin kan ruat i paruk pasarih ti hna cu a va tlawm ngai cu. Hiti i hlangfang deuh nan theihmi si men lai. Sinain Laitlai tiin cun Matu, Zotung, Mara hna zong kha CACC ai telmi si tikah ka vialte zong i tel hna seh ti kan duh i ka vialte hna kha kan sawm cuahmahmi hna an si ko.

Anmah an umnak ah khan i hawikomhnak he an va nei i cu hawikomhnak ah khan an vai nuam rih i a si. Le kha bantuk hawikomhnak kha cu New York State te hna hmun dangdang zong nih ngeih cio a si ko. Le cudah anmah zong cu an thinlung in tel khe duhsah duhsah cu an duh ve ko lai. kan i lawm. Um cun uh, CBC USA le Global Chin Christian Fellowship GCCF ti uh, nan i pehtlaihnak le indindah nan i dannak? Uh, CBC USA le uh, GCCF cu pehtlaihnak kan ngei lo. Uh, CBC USA cu kanmah laitlai chungkhar bak kan si. Cucu nan theithiam ko lo laitlai Chin Khrihfabu chungkhar kan si. i kannih cu Khrihfabu in ṭha tein organize ah tuahmi kan si. GCCF hi cu pumpak deuh in van form hmasat hnu ah takhan ai sawmmi an si. An i tinhmi kha voi ah Laimi kip komhnak ti khan an duhmi kha si. Le sinain kannih kha cu kan ruah ngaimi cu GCCF hi hruaitu hna hi kanmah Laimi, kanmah minung lila an si. Cu tikah cun kanmah zong nih anmah pumpak lila zong kha kanmah Laitlai pawl kan ca kan holh kan nunphung hna ṭhanchonak ding i kan i timhtuahnak han cun hi vai ah tam tuk rian ṭuan lo ding kha cu kan duh ngai hna. Zeicahtiah cun kannih cu Laitlai mu ai fonh khomi naihniam chungkhar kan si. Cuticun rianṭuan kan duh caah atu zongah Laitlai Chin paoh kan van i hawl i atu CBC USA min in hika i ka rat zong hi ngaingai lo cu cucu si ko. Cucun Lawngtlai lei ah Lawngtlai Mizoram ah Lairam Jesus Christ Baptist Church te hna Laimi an si. Mizo holh nih a tei hna caah Mizo holh an holh nain kan hna pe pawl he zong pehtlaihnak khamh bantuk e CACC he takhan kan nih partnership in mo pehtlaihnak kan te partnership in rian tuanti nak in hi membership si lo member la ti si lo partnership in rian kan tuan le cu ta cun GCCF he cun kan nih nih cun pehtlaih kan i tim lo lekha kha atu dir hun in cun kan herh lo tiah kan ruah. Zeicahtiah kha bantuk in kanmah Laitlai lila nih Laimi lila nih bu kan tuah cun kan resource kan neihmi kha tampi si ṭung law ai ṭhen viar lai i cucaah cun Khrihfabu zong ah hin vai ah khatekhan rak lut in fan hna zong hi hol lem hlah u, a herh lem lo ti khan khi kan duhpiak deuhmi hna cu si. Kanmah Laitlai chungkhat pawl i hlumnak ding ah khan thazaang kha tampi kan nei lo i kan thazaang ai ṭhen lo ding kha hmailei caah ṭha tein fial tein zoh a hau ti kha kan duh caah a si. Le pehtlaihnak kan ngei lo ti tu ka chim duh. Mm. I uh, CDC USA hi Chinram CSCC bantuk in dirh a si ko. Tidin Falam pawl ta a hlan ah khan Maram tu cu telh kan duh ko ma ti bantuk na van chim i Tidin Falam pawl kan hol ah khan to lo men te tai hmun da mu. An i tel lai lo. An i tel kho lai lo. An duh lai lo. Zeicah cu Laimi kan dirhmun cu mah le holh cio a bikin Laimi ah hin bei ah Falam ti dim Hakha ti cun kan holh i dang kaw cucun hruainak cu neih cio an nei ve ko an mah kha Falam kha bu dang te an ngei ve cucu Falam kha bu dang tidim kha bu dang an lei kan nih kha a dang in kan um ve kanmah Hakha kha le cu ahcun halkhor ai hrawm khomi Zotung Matu Mara cu cu hlan peng zong ah khan civui zong ai hrawm pengmi zeipoah ai hrawmmi kan si kha tu kha cu ai ṭhen kho lo nan ruahmi si caah hi an caah khan thla cu kan cam peng lai ko. Kan i lawm. Mm. Baptist Israel ningah ti local church nawlngeihnak le uh, Roman Catholic i central nawlngeihnak kong le mu Chin mibu kip kan i ṭhen ṭheunak kong hi nitin na hmuh ning. Baptist nih hin cu local astronomy hi kan hman i mah te i hruainak kan hman. Le kong hi tampi chim ding ka nei. Uh, phungchimnak dangdang kong tampi ka chim cang. Baptist local astronomy kan hman i vai ah a bik in nitlak le ram ah bu rianṭuannak than te ti lo. Bu rianṭuannak than pek lo tikah uh, Atu ah nitlaklei ram Khrihfa a rawknak a ruang cu bu rianṭuannak thazaang peklo caah a si ti kei nih cu ka ruah cang. Cucu a ruang cu American Baptist Churches ah Board of General Ministry tiin Khrihfabu thong a leng ummi kong tawlreltu pakhat a kaiter ve. Minung sawmthum pathum kan si. le kum sarih hrawng kai tel cang i a sining taktak ka zoh tikah local chat pawl nih hin anmah nawlngeihnak in local in dir tuk. An dir tikah cunglei hruainak kha thazaang an pe lo. Cu tikah cun hruai cu ṭhaṭha an neihmi puai nih cun an pheuh viar phaisang ti lo. Cucaah cun rianṭuannak an neih lo tikah cun cuticun Khrihfa biaknak cu a zor a hau. Cucun nitlaklei ram ah cun Baptist local astronomy ti bantuk mi nan hmang lo nain nitlaklei democracy nih a van phurhmi cu pumpak ca zawnruahnak, individualism, a phurh. Khrihfabu kip nih biaknak kip nih Baptist bantuk local astronomy an ti lo nain local church ṭhawnnak an uar. Kha bantuk an uar tikah khan a cangmi cu bu rianṭuannak thazaang a pek lo tikah bu nih thazaang ngei ti lo, a ngeih ti lo tikah khan Khrihfabu cu a rawk lo awk ṭha lo, a rawk a hau. Le kha tikhan um caah khan atu ah hin kai fian bakmi cu local churches nih hin zeitluk hmanh a rum hmanh ah mi lian in tangka neih zongah local church leival lawng voice nei Laimi zong nih kan ruah dingmi cu local church a ṭhawn kha kan duh. Cu a ṭhawnnak dingah cu organization pehtlaihnak kha a ṭhawn chih a hau. Cu a ṭhawn lo cun kanmah local church in cun kan miphun caah rian tam a ṭuan kho lo. Le kha caah khan khakha local church dirhmun kha local church mahte in ka um i keimah ka ṭhawng timi bia tampi chim lo, Pathian ram a kauhter lo. Le kha caah khan bu rianṭuannak kha zeitluk in dah thazaang kan pek lai ti kha ruah a hau. Cucun Catholic pawl cu centralization hman tikah annih cu an phawk hmanh cu vuleicung ramdangmi bawi siangpahrang hmanh nih cun ambassador an thlah i annih cu centralization an si i cucaah kum thong khat le zanga tiang an kal zong an i ṭhen lo i kannih Protestant pawl cu cu bantukin kanmah le kan duhnak zawn ka hlawngṭang i sinain cu nih a chuahpi cu Khrihfabu ai ṭhen dih. Nihin i Laimi Khrihfabu kan i ṭhennak a ruangtu cu Jesuh Khrih ah si loin Jesuh Khrih kong kan ceihnak le kan elnak ah Khrihfabu ai ṭhen rih. CACC le CCC caah na saduhthah le ramleng Chinmi hna nih teh zei bantuk in dah ke kan pehtlaih hna i rian kan ṭuanṭi awk dah a si? CACC cu Laimi a bik in Laitlai Chin kan caah kan Laica khan Laiholh kan Laidan phung a nun khawhnak dingah rian biatak a ṭuan a si. CACC cu vei ah kan Laimi nunphung le ca le holh kongah biatak te rianṭuantu si caah khan thazaang kan pek bak a hau. Cucu zeicah a si a si ticun miphun pakhat i ca le holh le nunphung a tlau ahcun miphun nunphung a tlau. Le cucaah cun hi kong hi cu kan rian cio a si. CACC ti kan ti ahcun a dang bupi kha lo, a ngaingai ahcun Laimi kan bu si kan ta si. Cuticun ramkip ummi Lai Khrihfabu pawng nih kan ruah cio awk si. CACC nih kan bawm uh an ti lo nain kanmah nih Constitution, thlen men khawh lo dingmi ah CACC rian ṭuan lai, Laica Lai nunphung ca rian a ṭuan lai ti bak kha constitution kan neih. Bylaw si lo mu, bylaw cu kum fate duh le thlen khawhmi si caah constitution cu hi vei nih organization body pi nih a thlen lawngah thlen khawhmi a si. Cucaah cun CACC cu thazaang pek bak a hau i Lairam ah rian an ṭuan a tu ahcun usa lei zongah tampi bawmhnak cu kan tuah ve. Cuti te cun CACC rian a ṭuan. CACC nih budget a neih khawhmi hi a taktak lo ahcun ramdang bawmhnak cu a budget si. Tunaite April thla i an meeting zong kai tel ve caah. Hi cucaah cun ramdang lei Khrihfabu pawl nih kan bawmhmi a si le cucaah cun thazaang pek a har ngai lai. Le Cu pinah cun CCC cu kanmah Laitlai pawl nih khualei pakhat kan neihmi si, Chin Christian Khualei mu. Le cucaah cun Chin Christian Khualei hi atu dingin cun vai ah mi tampi nih Baibal sianginn an kai cang i Baibal sianginn kai duh dingmi hi an um tlawm ngai cang lai. Cucaah cun CCC zong hi atu i uh, upa nih duh pahmi cu Chin Christians University ah i thleng sala, secular subject kha i cawnpiak sala, i chim sala. Cucun vai ah Lairam in mifim mithiam kha tampi chuak ve sal ti kha duhnak a um cang. Cu ruah bak ahcun rianṭuanṭi i ramkip in i bawm i rianṭuan peng hau a si. Cucun Chinmi nih ti biaknak le community ah biaknak pekpaknak kan ngeihnak ruang zirong ah dah Chinmi nih community nak in bu hi zirong dah tha kan pek dah? Mah cu kong tu cu community na ti tikah Khrihfa biaknak cu community ah kan cawl ngai ko ting ka ruah i ka van thei dang thiam deuh lo. biaknak nih khan community kha a hnon lo a hlaw lo maw biaknak cu mi tampi ca santlai ding kha si sina tu in vulei lei cawlcanghnak ah khan cun biaknak kha cu a cawlcangh kha a hau lem lo kan ti lai zeicahtiah cun biaknak ah khan kan ṭan ve hau ca khan teh a kenkip vaihrawl ah khan cun hi biaknak bu lila hmanh kha a ṭuantu lila nih hna kan hnawh men hna le cucaah khi kha bantuk kha cu hi tha kan pe lai lo community kha si loin tahchunhnak ah CBCUSA ral hna ah hin cun CYO an um i Khrihfabu local church le thazaang an rak pek ko hna. Cucaah cu CYO te hna nunnak si ti ko usihlaw an ruah thiam ko lai dah ka ti. Kanmah le local church cio ah phaisa khi kan thawh le takhan tha kan rak pek ko hna. Kan community kha takhan thapek um ko. Le hika zong ah hin a um ve ko lai ka zumh ko. Zeicahtiah Khrihfabu cu community hai ṭhen kho lo. Community ṭhattertu dingah Khrihfabu sinak si. Sihmanhsehlaw rianṭuannak taktak i Jesuh taktak ah thlarau phun hnih ai kawm ah khan hi hman thiam lo ahcun Khrihfabu damlonak a chuak kho community damlonak chuak kho cucaah cun a ṭuantu lai telmi nih khan Khrih thinlung put in zeipaoh hi tuak a hau. I ṭuan a vun chim bantuk khan te bia lo biaknak le community cu aa ṭhen kho lo na ti bantuk in te zeruang dah tuchan tuchan ka ti ko lo ti tuchan dawh hin bia lo a piangthar deuh mi kan ti ti zate ke a religious deuh mi pawl nih khin zrang da kan nunphung ti kan community lei hi thapek hi zrang da an ngamh lo i thapek zong an duh lo a ruang khi zrang da an kha pawl tu kha cu anmah an thlarau an co ve ning hoin biaknak kan timi cu zumhnak kan timi cun thluak mentality kha ai tel ve le ti cucu ṭhannak nih ai tel le cawnnak nih ai tel fawn le cucah cun cawnnak ngei lem lo i Pathian duhnak a ngeimi dirhmun cu ai dan awk si ko a cawng ve lo cu teh. Lomah a thiam bikmi kha chim ko lai i sinain kha bantuk kha community zong nih ruahpiak thiam a herh ve nain cucun a cawng ve cang i vawleicung fimnak zong tampi a cawng cang i Pathian a duh chihmi cu zeitluk in thlapa Pathian kha a thil ser ai phuan timi kha hngalh fawn lai. Cucaah cun vawleicung thil kan timi hi ṭhen awk a ṭhat ve lonak kha Pathian cu a sermi thil ai phuang i minung in ai phuang i cucun special le fapa in ai phuan ca khan kha bantuk zumhnak zeitinhlah kan balance la timi cu an ruah ve awk si. Hi mah bantuk rianṭuantu pawl hi Velo Baibal caang nih chim ko, ram le miphun ca rianṭuan cu Pathian rianṭuan bantuk si a ti bantuk an ti. Hi bantuk in community lei rianṭuannak a ṭha pe duh lomi pawl hna hin zei kan ti lai, forhfialnak maw bantuk khi na kan chim ko hnga maw? Kha pawl tu kha cu vei in a si. Aho paoh nih kan community ca, kan miphun ca rianṭuan dingah rian kan ngei. Pathian pekmi kan si. Hi kha bantuk i rianṭuan ding hin a taktak ahcun Anmah le an thlarau thinlungput hoih cun a um caah khan ka ti men khan cu hi fial awk a ṭha lo i sinain vawlei cu vawlei cungah zumtu kan si zong vawlei hai ṭhen khomi kan si lo caah ruah ve awk cu an nei cio ko lai, kan nei cio ko lai. Le cucaah cun khatlei kam ah cizei kan ti lai, ahohmanh zong kha cutin khakhan na si i ti awk a ṭha lo, sinatein Minung cu Pathian nih vulei ṭhattertu dingah a sermi kan si ti cu Baibal min te si ko. Lawm tuk. USA cozah nih hin Malaysia Chin refugee ummi pawl hi a tomtom in a laknak hnga ruang hi ka hika leng kan theih nakcun nangmah rianṭuannak thawngin ti kha kan theih i

Special Assistant to the President an ti le Mister Tim Joklin kha cu innrang te chungah Vice President Dick Cheney a zung kam te khin ser office kha cu ahcun ton cu ka rak tong bal ve ton ah ka rak kal ve le cu cu zong cu keimah tuahmi a si tinak sahlei no i sinain Laimi kong hna cu cu bantuk in chim caan tu cu kan va nei American Baptist Churches upa pawl he hiti rianṭuanṭi naihniam kan um tikah Malaysia ah voi hnih ṭhu-thousand-nine kum thong hi le kum kua le kum thong hi le kum hlei khat tal cun ka tlawng ve. Le vai ah zei kan ti kan si hmanh ah vai ah nangmah bik le anih bik ti khi si loin Pathian rianṭuannak, miphun ca rianṭuannak timi cu a bawm lulh i rianṭuanmi si caah khan ka bantuk khan cu thlacamtu cu ka si ve ko si cu, maw tuah khawh tu cu ka nei ka ti lo mu thlacam tu cu ka si ve ko i nangmah kha mah mipa ton ah khan na rak kal lio ah khan zeitin dah mu nangmah kha thim na rak si khakha cu vei si DC ah khan vei a um kha bantuk lei rian tuan tu nine profits organization pathum um cucun DC ah khin Pu Zo Tum Hung hna khi a um Le cu tikah cu Pu Zo Thum Mung hna khi Laimi kan ca cu biatak te i hi cozah he pehtlaihnak ahcun rianṭuan a si. Le cucah cun thla hna pawl pathum nih khan kal ve dingin DC ah pastor i um vemi ka si tikah an van ka sawm ve. Le cu hna pathum, organizer pathum he cun keimah Laimi inn cu keimah, annih kha Karen kong an chim, kei nih Laimi kong ka chim. Cuticun Vai ah duhthum le keimah pumpak in cun kan kal. Minung paruk kan kal. Kan i lawm tuk. Australia hi kaa na rak ratnak hmuh chan cu kanmah nih kanmah BCBC nih auhmi na si ko ti i mah ruang leng in khan nangmah nih ke mission na rak timhmi a um maw hika Australia hi? Si kai lawm. Cucu na ka hal le kai lawmh cemmi si. Mah kha zeicahtiah cun CBCUSA nih hin Australia rak tlawn hi kan duh zungzal. Zeicahtiah vawleicung i ramdang kan umnak ramkip i Laimi tambik le pahnihnak nan umnak si. A bik in kanmah Laitlai nan tamnak bak si. Le cucaah cu rak tlawn hi kan duh zungzal i kei kha Pathian lamhruainak si kan ti lai. Nan Khrihfabu nih Victorian Chin Baptist Church nih tu bantuk program ah nan ka sawm i Makhan nan ka sawmmi caan lawng a um loin nihlei ka van lamhnak cu atu bantukin Australia i a ummi Chin sachet pawl hi zeiti si hmanh ah rianṭuanṭi hrih ti kha sawm kan duh hna. Cucu upa zong kan ton hna lai i cu zong cu ka chim lai ka timi cu si te. Le cucu nan theih cang bantukin atu ah hi ka i ummi a bik in Chin Churchit pawl nih nan theih awkah CBCUSA le CACC le Lairam Jesus Christ Baptist Church Mizoram in Laimi lawngte Bu lianlian bu thum kan i tong cang. Kan nunphung caah, kan holh caah, cucun kan ca caah ti khan rian kan ṭuan i atu Mizo holh bak a hmangmi vei hmanh zong nih Lawngtlai lei i Lairam Jesus Christ Baptist Church hmanh zong nih cun Laiholh biatak te van dirpi Atu ah Lai cacawn ding in tangriat tiang cawng ding cauk an chuah dih cang. Khakha cu an cozah lei mu Laitrawm Autonomous District Council nih cucu tuah dih cang. Le Laiholh in news thimnak thawng thanhnak zong an tuah cang. Hi vialte kan i kawmhnak si, hmailei riantuan ding tam tuk kan neih caah atu ahcun Pathum ai kawm cangmi hna hi Australia in hong chuak ve ula, cucun Europe lei in hong chuak ve hna selaw partnership in hawi hlan bik ah rian kan ṭuanṭi lai. Kan ṭuanṭi lai, kan miphun nih a kan hngah, rianṭuan a hau. Cucaah cun cu kong chim ah kan caan hlei ka laknak a si. Kan i lawm. Australia Chinmi hi vawleicung Chinmi vialte lakah teh thawngṭha chimtu a cah bikmi ram kan si nangmah bantuk i maka kha zeitindah nangmah nih fian ning tein na kan chim kho hnga maw? Si, kai lawm. Thawngṭha chimnak kong han chim thawngṭha cu mikip nih kan herh dih i thawngṭha chimtu sawm timi tu hi cu voi ah nanmah le nan dirhmun nih khan daih ngai lai i thawngṭha chimtu a kenkip i sawm timi hi keimah ka hmuh ning in cun a ṭhatnak a um ve a ṭhat lonak um ve. Zeicahtiah cun phungchimtu awka tam tuk ai dangdang theih cu Khrihfabu hi a zuangzam vei ah pastor te ca zong ah hin vei ah zei kan ti lai aw phun tling thei ah khan cun khi a ṭuan cu a har pahnak um le a hmasa bik ah chim kan duhmi hna tu cu an si nan pastor te bak an dawtu hna an si Kanmah cio zong khual kan tlawng midang sinah phung kan chim, thawngṭha kan chim. Cucun hiti i midang he zarhkhat hnih va um i hmaipanh te um hi a ol ngaite. Asinain harnak a tuar taktakmi cu nan pastor an si. Nan nunnak taktak an zohtu hna cu nan pastor an si. Cu hna nih thawngṭha an nei ve ko chin ding. Cucaah cun pastor tete bochan hi thawngṭha hrimhrim zong cu a herh bak le kha caah khan hmailei na sawm hna la sawm hna lo ti cu hohmanh kha khon khi zei ka soi hna lo. Na atu nan ti ca kha nan sawm tam le tam lo zong hmanh ka hngal lo kei le lam cu keimah hmanh zong cu sawmmi ka si le ti. Le cucaah cun veitu cu Khrihfabu hi vei hi emotion in i ṭhangh kan i tim peng i kan i ṭhang i a ziam ṭhan lengmang. Lecuca zeitindah Khrihfabu biaknak nih hin zumtu nih hin a hnekmi zumhnak kan ngeih khawh lai timi kha kal pah cu nan haute ka ruah. Laimi nih kan haute ka ruah. Zeicahtiah cun a bik in Laitlai pawl hi, vai ah khi zei kan ti lai, a huahuau deuh vak in khi khi kan um ning kha a um pahnak um tiin ka ruah le kha caah khan Pathian dawtnak theih bak ve ding cu si le khabu ah khan zei kan ti lai khi kan biaknak kan community he kan chungkhar he kan sining he khati thil kha khi ji hain bantuk a kalmi si lem lo in zia mah te a ṭhang ciama mi si ding cu kan zuam ha le ramdang in thawngṭha chimtu sawm, sawm lo timi kong cu cun anmah nawl a si. Ka thei lo nain cucu vai ah nan pastor te cu an dawtu bak hna an si caah rin pah ve awk cu si ko teh ka ruah pah ko. Hi mah bantuk ramdang in thawngṭha chimtu a sawm deuhmi hna hi thlarau lei in Hitindah na kan hmuh ding si thlar lei in kan karh. Chikkhat te cu kan van i ṭhang nain kan ṭum ṭhan mi hi fak deuh in kan ṭum lengmang nak si maw tiin na ruat maw? Hihi cu vei si. Uh, mi hi phungchim cu khawika paoh nih kan hei sawm cio ko hna. Crusade hna cu kan tuah cio ko. Lekhakha herhmi si ko. I uh, zumhnak in thlarau kan i hram khawhnak herh ko. Le sina tu in khi kan i timhmi le khi kan ngaihmi hi emotion a tam tuk. Le emotion nih cun biakhiahnak hmaan a chuahpi kho lo. Catialtu paoh nih nitlak lei catialtu evangze le ko catialtu theologian pawl nih an tialmi khin an rel ahcun emotion in hrin ṭhan cu tim hlah emotion cu hrinṭhan si lo an ti peng. Le zumhnak kan timi kha kan nunnak taktak ah zeitluk in hlapil Khrih kan ṭanhnak maw, a va turcawl ngai lo zongah zumhnak kan timi cu Pathian bochannak thinlung a hngetmi kha ngeih a si cu mu. Le cucaah cun kan zumhnak kong tete cu zoh cu a hau ve. Le nan dirhmun taktak ka thei lo i nan va ṭhat ngai le ṭhat ngai lo ti kong zong ka thei lem lo i cucaah cun ka hngalh lem lomi kong i bia ka chim lo cu ka palh sual lai. Biasin ah tu in zumhnak kong ahcun zei kan ti lai khi kha bantukin ciam tein a ṭhang vemi zumhnak zong cu kan herh bak. Zeicahtiah hi voi le khatpi ah tur cawlmi zumhnak lawng kha cu hi thil tampi kha kan ṭhatpi thlu lem lai lo. Amen. Khrihfabu a dang ciami hmunkhat i i fomtom ding le rianṭuanṭi ding in mu bu min le zumhnak pom ning kong hi Chin Khrihfa mi hna nih kan i donghternak awk a si maw? Kan i bia, kan min kan i a cheu nih Baptist an i bunh, a cheu nih an i bunh lo i mah vialte min dangdang kha a kan fomtertu ding ah khin a kan dawntu an si maw? Hi cu kan zumhnak kan thinlungput cung a um ngaingai. Laimi Khrihfabu kan i ṭhennak a ruang hi Jesuh Khrih a si lo. Khrihfabu a ṭhentu hna thawngṭha chimtu hna nih hin Khrihfabu a ṭhennak kha Jesuh Khrih in a ṭhen lo. Jesuh Khrih a Khrihfabu ai ṭhen kho lo. Laimi kan i ṭhen kho lo. Hi kong cu Khrihfabu ṭhen kan duh caah a si, Satan nih kan thinlung rianṭuan caah a si. Le cu caah cun kan duhmi ai dan caah a si. le kha kha Pathian rianṭuannak si lo Satan rianṭuannak si Khrihfabu ṭhen hi le cucaah cu a ngaingai cun thawngṭha chimtu cu cun pa torte mi zei paoh zong nih evangelist Khrihfa pa thawngṭha chimtu paoh nih kan theih dingmi cu kan thawngṭha chimmi hi Pathian biatak a si ko ti kan ruah hau cu biatak nih cun mi ṭhen lo dawtnak a chuahpi daihnak a chuahpi remnak a chuahpi cu vialte nih Khrihfabu hlum le tuah hin Laimi Khrihfabu cu Lairam ah kan i ṭhen tuk i Cu hlan ahcun Khrihfabu sawmruk renglo khi ai dangmi um ti an chim i cucu a si men ko lai maw? Le cucaah cun kha vialte ai ṭhennak kha minung ah si, Pathian ah si hrimhrim lo. Le kha caah khan kha bantuk Khrihfabu ṭhennak a chuahpitu hna zong kha kan sining kan ruah ve awk si. Le atu bantukin Laimi lakah Khrihfabu ka ti ṭhenrawinak tampi chuak hmanhsehlaw Pathian na kan dawt i ka timi cu kei cu AD kum thong hnih hnulei ah ramdang ah Laimi Khrihfabu ah kan kuat i Biakinn pakhat ah maw Jesuh Khrih tu ka pakhat ngakchia in Bible nih Khrihfabu a ti taktakmi The Body of Christ Jesuh Khrih pumsa ti taktakmi ah khan thinlung zumhnak chia in Khrihfabu kip kan um tikah hin kan i daw ko. Jesuh Khrih ah kan nun cu kan daw ko. Min zei bantuk min kan i bunh zongah Jesuh Khrih kan nunnak um lo cu kan i daw hlei lo. Le cucaah cun atu bantuk in bu hruainak ding kong zongah hin Jesuh Khrih zumhnak bak pakhatnak kan chiah cun kan i rem lo kho lo, kan ṭha ko lai. A min nih khan a kan thleidang in a kan buak, a kan buaithlak lai lo. Le a sinah tu in a tam bik cu Baptist Khrihfabu kan si caah Baptist Khrihfabu tamnak cu Baptist Khrihfabu ti an dirh an ti ko i a ṭha ko ka ka. Le a biapi bikmi cu Pathian kan zumhnak kha si. I atu kan i ṭhen tuknak ruang cu teh Chin Khrihfabu hruaitu hna hi politician cu politician ngaingai cu kan politician kan si lo, nain nationalist kan si awk a si. Tiah tiah na ruat maw? Nationalist. Nationalist kan si awk si tiah na ruat maw? Hihi cu tahchunhnak ah vai ah biaknak rianṭuantu hi politician cu kan si lo maw? Kannih cu biaknak rianṭuantu kan si. Nationalist timi cu miphun a ṭanhmi tinak si ko i mah miphun hna ṭanh awk a hngal lomi kan si ahcun vai ah teimaknak cu miphun caah zor deuh hnga. Le cucaah cu mah miphun cu ṭanh lo awk a ṭha lo. Aristotle nih cun minung cu political animal kan si ti le cucaah cun khi mi kha miphun na ṭanh hrimhrim la ti awk ṭha bak lo. Nationalism timi cu thlarau phun khat si ve. Hranh hram lomi kha na nei la ti awk ṭha lo. Biaknak i zumhnak kan timi bantuk ka si ve caah biaknak zong cu na neih hrimhrim la ti awk ṭha lo i amah nih a lungfim i amah nih a ruah i a pi ahcun miphun cu kan ṭanhawk kan dirpi awk a si ti a ruah ahcun cucu si miphun kong ah thlarau pakhat a ngei ve tinak ka si ko lai. Le cucaah cun hi cu mah miphun hna ṭanhnak kan theih lo ahcun kan rianṭuannak zong catluk in a ṭhawn lai ka zum lo. Le cucaah cun miphun ṭanh bu tein Pathian kha zumhnak he kan ṭuan ahcun kan khi kan tlamtling deuh hrimhrim lai ti cu ka zumh ko. Sihni cun Khrihfa biaknak a thlarau biapi bik Thlarau kha a biapi. Thlarau kan zumhnak, thlarau kan ti tikah cun voi set cu thlarau kong ah Laimi kan buai i biaknak ah cun Jesuh Khrih, Thlarau Pathian timi ai ṭhen lomi kong hi kan theih ngai hau. I biaknak le cu a biapi bak. Cucu, cucu miphun ṭanhnak kong tu cu ai, ai ṭhen hlei lo. Neihchih khawhmi si. Khakha cu. Nelawm. Australia ummi Chin Khrihfabu hruaitu upa hna dihlak he an i funtom. khawhsual lo ahcun mino nih hin kan step up a ti mino nih hin zeitluk tiang in dah ke rian kan ngei hihi australia ram ah khrihfabu tampi nan um i vai ah i funtomnak cu timhlamh cun nan timhlamh ngai ko ding rua Le hi zawn hi biatak tein ṭuanvo ho paoh nan nei. Cucu mino zong nih nan nei, cucu upa zong nih ṭuanvo nan nei. Le hi bantuk ah hin rianṭuannak ah hin upa le mino kha i dohkalh lo kha a herh ngai. Zeicahtiah cun kan miphun caah Pathian ram caah rianṭuantu viar kan si i cucaah cun zeitindah rian kan ṭuan lai ti bantuk kha ṭha tein uh, i zoh kan hau. Mino nih duhning paoh lawng in ṭuan khawh a si hlei lo i upa nih mah duhning paoh in ṭuan khawh a si lo. Lehkha caah kha rianṭuannak kongah khi mino he upa he ṭuanṭi a herh. Lehkha caah khan upa pawl nih hin hi tluk i rianṭuan dingah Pathian nih a kan fial komi kan miphun sinak hrimhrim ah zeicahdah hi zatzat minung a kan thlah timi cu an zoh ve hrim cahau. Rianṭuan a kan fial caah Pathian nih seh le hmailei ah an hongmang lai i an ṭuan ko lai ti zong ka zumh fawn. Cucun mino nih cun nan ṭuan ve bak awk a si. Upa nih an ṭuan lio zong ahhin nan ṭuan ve awk a si. Tahchunhnak ka chiah ahcun CBC usa ahhin civui te hna kan tuah tikah civui tawlreltu le hiti i civui ca ṭangtu ding cu mino kha kan fialmi hna an si. Kannih nih phungchimtu ah nih nih deuh sawm hna sih timi kha kannih biakhiahnak hi tuah. Le cu bantuk cu mino le upa he rian ṭuanṭi hau. Cucu rian nan ṭuanṭi ahcun nan rianṭuannak kha hma kal lai. Cucun mino ca zongah thanuamnak um lai. Le cu ahcun hi kong hi cu rianṭuanṭi mino zong nih kan tuah awk si ti ve, upa zong nih kan tuah awk ti ve. Mi, upa nih an thawh bal lo tu ahcun mino nih rian nan ngei ko. Khakha mino nih an ṭuan ko lai. I atu chan te hna cun teh upa Upa pawl an thlarau ro eimi le kanmah mino pawl nih kan eimi tiah aa dang tawn i hmangkha zeitindah hmunkhatte kan der khawh lai? A ruang cu tuchan ahcun mino kan nih kan duhmi cu music lei dawh zong khi a si kho men. Sihcun upa pawl khi cu ke zei kan ti lai mu? Na theihthiam ko. Ka theih ko. Tu kan nih kan van ṭhatnak Laimi kan ṭhatnak cu vei ah mirang bantuk kan si lo. Mirang cu. chan tiluan ṭhing maw Pathian thangṭhat ning piano te he Pathian thangṭhat an duh mino nih tuchan hla le music he thangṭhat an duh cucu American ram te hna i an poi cemmi Khrihfa biaknak a rawk tu taktak si kan nih cu kan ṭha zeicahtiah cun Lairam kan um lio ah guitar zong kan caw kho lo, keyboard zong kan nei kho lo, piano zong kan nei kho lo. Zei bantuk music paoh upa nih kan duh dih, mino nih nan duh dih. Le cucaah cun upa vialte hi tuchan changthar, chanthar uh, music te hna le hla te hna le hiti cawlcanghnak ah hin kan i ṭom kho viar. Mirang bantuk kan i hren lo. Mirang pawl nih cun A bik in Saul an Baptist ti bantuk hna cun Peter te pawl hna cu khuachia khuachia hriamnam bak an ruah. Mu, khati bantuk Southern Baptist pawl i a cheukhat extreme pawl nih mu le ka nih nih cun kan ruat lem lo i kei ka hmuh ning in cun Laimi hi upa he mino he kan duh ning ai khat ngai i praise and worship kan tuah tik zong ah upa he tar he no he kan i lawm dih Le cucaah cu mino hna nan ṭan i thlarau le biatak in na kan hruai ah cu upa zong kan rak ka lawm tuk ve ti tu kha nan theih awk si rua ka ti. Si kan i lawm. Khrihfabu i hruainak ah hin hruaitu pawl nih khin zeiti hin dah an kan hruai ding si? Ke mipi aw-aan in maw siloah a ṭha a dik i thlarau hruainak lei in dah an kan hruai ding si? Cutu cu vei ah Khrihfa upa le pastor te nih cun Khrihfabu cu hruai ding kan si. Khrihfabu kan dirning hiti, hi cu biatak te theih tlak si le kannih Baptist pawl cu congregationalism kan si i nawlngeitu bik mipi si, biaknak le hruaitu cu pastor si. Cucun Khrihfa upa deacon hi bei ah pastor ministry ah bawmtu an si. Cucu kannih congregationalism paoh kan kalning. Episcopalism timi cu Catholic bantuk, Anglican bantuk pawl, Lutheran bantuk pawl kan si i, Pope kha nawl a ngei lawlaw. a cunglei pawl kha nawl an ngei biaknak hruaitu kha i Presbyterianism timi cu Presbyterian pawl nih upa nawl ngeihnak in Khrihfabu hruai lekha kha ai ṭhenmi pawl hngalh ding si lo independent church a um rih cu pawl cu cu fawngdar pawl an hruai a dang nawl ngeihnak an nei lo fawngdar nih khan a caan ahcun khi keimah nawl bak a ti i a dang nawlngeihnak pakhat hmanh um lomi si. Le kan nih congregationalism ahcun thlarau le hruainak, Khrihfabu hruainak a pastor nih kan hruai nain democracy phung in vai ah Khrihfa upa he Khrihfa upa ti hmanh zong a ṭha deuh lo kei ka duh ning a cun executive committee hi um hna sala Khrihfa upa zong i tel hna sala cucun hruaitu nu bu chairman ti bantuk mino chairman ti bantuk hna kha bantuk hua um hna sala kha kha admin group an se hnga le cu tikah cun makha admin nih khan Khrihfabu a hruai tikah a hruai ning cang kha Khrihfabu a lungtlin lo tikah khan complain ki ceihmainak a neih tikah Khrihfa upa pawl a ti ti hna lo pastor a ti ti hna lo le cu ahcun thlarau le kan hruaitu kha a bei ah thlarau bu ah khan thlarau le biaknak ah khan tha dam hnga. Le cucaah cun kha zawn kate kha Laimi nih kan theihfian maw herh pahmi tiah ka ruah. Le cucaah cun hruainak ah cun atu bantuk cun Khrihfabu hruainak cu a si i kha caah khan kan i hruai ning hi hi vei hruaitu hna zong nih Pathian ṭihzahnak he lungsau thil fual tein mipi kha kan hruai hna awk si. Nawlngeihnak taktak timi general meeting thil biapi ahcun Khrihfabu pi kha nawlngeitu a si. Cucu a lu bik kalning cu a si. Democracy phung in kan i hruai. si kan i lawm i tucu community lei kongkau do kan hun kal cang lai ti hika Australia hin Australian Chin community tiin apple rel tu an um i vale le riantuan tu community le riantuan tu mah nih kan neih mi cu an an rak tawrel mi cu Laica atu cozah te pehtlai bak in cozah te nih lahkhah pek in Laica chim cawnpiaknak hi zarkhat oi khat kan nei i makhakha Nannih ta US lei in zeitindah maw Laica le Laiholh khi zeitindah nan i nan i kilvennak sin a kan chim kho hnga maw? Vei ah kannih kha kan cozah dirhmun le kan community ai dan tikah ti community hmunkhat le ummi cu Indianapolis an si. Indianapolis i khawngṭi pahnih chungah an um i Laimi thong sarih kha an um i cozah lei ah khan lut kho ngai le cu nih a langhtermi cu ni ni khat ah citizen an si dih tikah cun Indianapolis in makha khuangṭi pahnih chungin representative hi DC an thlah khawh te lai le khakha hmunkhat upa ṭhatnak cozah an lut kho ngai cozah sianginn zong an lut kho ngai le kha caah khan Lai sara te zong khan tam i Lai holh lettu zong khan tam Sinain hmundang ahcun kannih kha a dangdang a pikpak deuh kan um caah kha bantuk i khawngṭi pakhat chung kan um lo tikah i tawrel har vei ah US cozah sinah kha bantukin luh a har deuh. Le sihmanhsehlaw Laica Laiholh kong ahcun Khrihfabu kip nih hin a tam deuh cu Hi ṭhalsian kha paoh ah zarhkhat chung lai ca kan chimh hna. Summer school. Le ngakchia pawl hi DC bang hna cun ṭhal fate laica kan chimh hna tikah hin atu chan ngakchia cu laica cu a thiam awl tuk cu zarhkhat chung an thiam ko. Laica an rel khawh. Ningani, Zarhteni sang pumhnak ah Baibal zoh law kan relpiaktu cu Lai ngakchia an si. Kan lawm ngai. Lekhakha Laiholh, Laica cu cuticun kan i ṭhancho ding kan zuam. Ṭha tuk. Cucun Chinmi nih Khrihfabu ah siseh ti community i hruainak siseh pengtlang lungput kan neihmi hi zeitindah na hmuh ning si a kan dawntu si maw? Hi kong hi i theihthiam ngai kan hau ta ka ruah. Pengtlang dirhmun hi miphun hruainak dawn tu ah a can awk si lo. Khrihfabu ca hnan awk a si awk si lo. Cucun Khrihfabu ṭhennak ca politic in kal awk si lo ta ka ruah. Zeicahtiah cun a bi ngaingai. le Pathian nih a kan duhpiakmi hawi zong si men lai lo ti ka ruah. Le sinah tu in ruah ve ding cunglei hruainak ah van theihpiak a hau vemi tu cu tahchunhnak Khrihfabu pakhat ah ṭhitumnak a um. Ṭhitumnak um tikah Khrihfabu program kan tuah nain a ne a ruttu ding khi kan hau ve hoi. Le cu bantuk te hna cun mah khuami hna van ṭan deuh lo pengtlang minung hna nih hi a dongh tiang bak i thianhlim he zeizong te ṭuanvo lakpiaktu ngeih ve lo ah khan cun mm. khi vai ah kan program kha bantuk kan tuah tlamtling ve lo thih lonak kong ah mipi nih ṭuanvo a kan lakmi pin lei ah khin mm. hi hi mah khuami maw mah tlangmi hna nih ṭuanvo fak deuh van lak herh ve mi um le cu bantuk tiang hna cun pengtlang timi hna herh ngai ve mm. cucun lai lei ah rianṭuannak ah kan peng kan tlang ah kan khua a chambaumi tam tuk lakha rianṭuan khawh nakhnga dingah khan khati bantuk an i hrihhawhmi kha si cucaah cun i theihthiam ngai kan hau pengtlang minung nih khua minung nih miphun cawlcanghnak le khrihfabu cawlcanghnak a dawt lo ding kha ralring ngai kan hau cuti ṭhiamṭhiam khrihfabu pi zong nih e khua le ram ti an ti tikah khin fak tuk in an pil lem lo. Khrihfabu dawntu an si lo ti zong khi ruahpiaknak herhnak zong an vel. Le zeicahtiah cun kan i herh ning kha khi kan dirhmun nih kha a langhtermi a um. Le cucaah cun a caan cu Khrihfabupi nih community nih thil kan tuah i ngaihchiatnak, thihnak kong te hna, i ṭhitumnak te hna zongah a tlamtling rua kan rak timi ah khan a rak si thlu lo in khi An i taktak a herh ning taktak i ṭuanvo lakpiaktu kan neih lo cu mualpho an te ve. Le cu ta i theihthiam a hau. I veimelo Kim bu chuah tiang Kim cun Tanglatlang a ṭanh a ṭha lo nain an i donghnak bik i a kan kilvengtu cu Tanglatlang a si timi rawhte. Aw khakha cu siriat tuk in pengtlang kong kha lak a hau lo le ti ka chim duhmi cu penglatlang kha pumhnak hna dawn tiang in pengtlang pumhnak kan tuah lai ti cu a si ti lo caah i pengtlang hna cu i hruainak ah cun tahchunhnak ah lailei ah ṭhanchonak rianṭuan ding kan nei i an um cio ko hi an um lulh ko an um ko la le sinatu in kha thil nih khrihfabu pumhnak le zeidang khrihfabu cawlcanghnak le bu lian cawlcanghnak kha a dawt awk si lo ka timi si Tahchunhnak ah, pumhnak kan ei cu caan kher ah cu tlang pumhnak umla te hna cu cahmaan lo bak ni si. Khakha cu ahohmanh nih thazaang kan pe lo. Asinain atu ka van timi cu lu hmuh zi kawl holh theo kan hlan i te minung hawi kirkawinak ngaihchiatnak te hna cun lunglawmhnak taktak i a kan kilveng taktak mi kha um rak herhnak te kha um ve ti bia ka chim duh ne. Kan i lawm. A donghnak bik ah siahram van hal duh kan hal duhmi cu te A bik in Australia i Chinmi ca hin zeidah saduh na kan thahpiak i vawlei kaa kip Chinmi hna sinah biacah na duhmi? Nihin ah kai lawm taktak atu bantuk biachimnak caan men ka pek hi ti. Cucu a bik in atu bantuk i kan bia ngaimi dihlak sinah chim ka duhmi cu Nihin ni ramdang i Pathian a kan thlah ning hi fialmi miphun kan si ti hi cu a fiang ko tiah ka ruah. Zeicatiah cun vuleicung ram ṭha bikbik ah hin hopo nih kal an duh cio. A hopo nih i tel an duh cio, sihmanhsehlaw miphun kip nan kal kho lo. USA ah rat a duhmi pawl hi ramri ningcang lo a lutmi tampi an um. Nunnak tam tuk a liammi an um. Cu bantuk harnak chungin kannih Chinmi pawl cu Chin miphun cu US ram ah kan lut, Australia kan lut, vuleicung ram rum tuk ah kan lut. Le cucaah cun hi bantukin kan luhnak le kan kalnak hi Pathian nih pekmi si lo ahcun kan lut kho lai lo. Le kha caah khan Pathian nih hin ah, kan miphun kan ram caah rianṭuan ding kan fial. Lai miphun cu vulei cung ah miphun fate kan si nain a miphun fa bikbik zong kha Pathian a rak thim ve ko hna i Israel miphun zong Jakob chungkhar an i thawk ko i chungkhar pakhat chung a chuakmi kha thim ve ko hna i kannih Laimi zong thim tlak kan si ve. Le cucaah cun Laimi kha Pathian nih a rianṭuantu ding kan thim i kan miphun caah zeitluk in dah rian kan ṭuan khawh lai kan kaltakmi kan Lairam ca tluk in rian kan ṭuan khawh lai timi le cucun kan umnak hmun ah Laimi hi zeitluk in dah kan i bawmhchanh khawh lai Pathian ram ca rian kan ṭuan lai timi cu rian kan nei cu ti thiamthiam in kan umnak ram ah biaknak in zumhnak a tlau cuahmahmi hna sinah thawngṭha chim ding kan fial. Mm. Atu ahcun USA in kan chim si cun Laimi Chin Baptist Church USA bantuk hna cu kan missionary nan si tiah American Baptist Churches hna nih cun pumhnak pi zongah civui pi zongah kan chimh cang an missionary kan si nitlak lei ah missionary kan si cucah cun kan rianṭuannak ding hriam le nam cu Pathian bia a si lai Jesuh Khrih thawngṭha kan chim lai i aho paoh i tel cio dingah kan miphun le kan ram caah rianṭuanṭi dingin hihi sawm kan duhmi hna khi a si. Kan i lawm tuk hi bantukin na caan na te tuk tuk lakah ACN caan lawng pek caah thar in lungruhnak tampi kan nei. Se kai lawm ACN hi Pathian nih thluachuah van luhnak kan pe hna sa. Hi ti ning ṭangchin peng u a biapi tuk. Kai lawm.